Irridu niftakru li l-ġilda tat-trabi hija sensittiva ħafna, ġifieri jekk ikun hemm sunburn fuq dik it-tarbija, mhux bilfors hemm sunburn fuq xi ħadd li huwa iktar adult. Ġifieri għandna noqogħdu iktar attenti billi tidlek tarbija ta' three months eżempju b'sunscreen li hemm miktub fuqu li huwa safe imma mbagħad ma jkunx fid-dell, ma jkunx libes wejx. Ma tagħmilx sens.
Naħseb iktar għar.
Ġifieri dawk naħseb għandhom ikunu l-first step. Okay. Protection. U last resort.
U last resort sunscreen u dil condition il-cradle cap hija condition ta' trabi, ġifieri wieħed għandu jifhem li mhix perikoluża, li eventwalment ħad għaddi ma nista' nagħmlu affarijiet biex nimpruvjaw is-sitwazzjoni u forsi tgħaddi ftit iktar malajr.
Dan il-podcast huwa miġjub lilkom grazzi għal Urjax Skincare, Nias House of Beauty, u Quick Fix, Ħaż-Żebbuġ, Gżira u Fgura. Wasalna l-episodju ieħor ta' Kelmiet ma' Bambinelli u llum reġa' għandna magħna il-Dr. Michelle, issa Dr. Michelle Terribile, għax mill-aħħar episodju ilna qgħadet fis-Sagrament ta' Żvir, so nawguralek minn qalbi. U llum il-ġurnata fully qualified pediatrician ukoll. U ħa nitkellmu fuq organu Naħseb l-ikbar organu jiġi ċekku. L-ikbar organu tagħna li naħseb jibqa' jinbidel tul ħajjitna kollha minn meta nkunu fil-ġuf sa meta nixxieħu. Ehm, u jgħaddi ħafna minn tibdil diversi naħseb speċjalment xi niġu fil-proċess ta' twelid, għax ovvjament ġol-ġuf nkunu il-ġidda tkun mal-ilma, u mbagħad Ħa ssib ruħha mal-elementi kollha, riħ, xemx, bart, riħ isfel, insomma. Ullum ħan nitkellmu fuq kundizzjonijiet li jirrelataw mal-ġilda speċjalment li hum iktar komuni fit-trabi.
Mela, l-ewwel qed nilqak miegħu, grazzi tal erġajt il-qajt l-istedina tiegħi.
Thank you. Il-ġilda, għalfejn it-tfal ikollhom iżjed riskju ta' dry skin fl-ewwel fl-ewwel jiem tagħhom, fl-ewwel sena tista' tgħid, l-għaliex aħna tant narawha soft u supple il-ġilda li kważi qas temmen li tista' tiġi ħarxa u dry, tibda tgħid daqs kemm hi soft il-ġilda tal-babies, x'jiġri għalfejn għalfejn tkun daqshekk delikata? Eżatt, jiġifieri kif għedt inti meta qabel ma jitwieled baby ikun f'ambjent hundred percent humidity, ikun qiegħed fl-ilma. Imbagħad ħa joħroġ barra u ħa jkun espost għall-arja. Allura naturalment dik it-tranżizzjoni ħa tirriżulta li f'ġilda li ħa tixxotta naqra iktar. Ġifieri huwa normali li jekk mhux il-babies kollha ħafna minnhom ikollhom naqra ġilda xotta. Huwa parti mit-transition għall-ambjent qisu estern. Issa mbagħad ikun hemm trabi li jkollhom ġilda naqra iktar xotta minn oħrajn u forsi dawn ikollhom riskju li jkollhom tendenza għall-ġilda xotta, jkollhom ekżema. Imma fil-maġġoranza tal-, fil-maġġor parti tat-trabi, kważi kollha jkollhom xi ftit ġilda xotta. All right, u x'nistgħu nagħmlu? Ejja ngħidu, għax mela di qed ngħidu xi ħaġa li ħa ngħidu hekk ma tantx nistgħu nevitaw, ma forsi nistgħu ngħinu biex ma tkunx daqshekk gravi u ma nħalluhiex tiggrava. X'jista' jagħmel ġenitur mhm. biex jgħin kemm jista' jkun jevita dry skin, forsi fejn jidħlu xi prodotti nażlu, il-banju, għax ovvjament eh, ħanerġgħu nużaw l-ilma, jittemperatura forsi, Fidejk. So, l-ewwel importanti nifmu għalfejn ikun hemm ġin il-ġilda li għandha riskju li tixxotta iktar mela kif għedna l-ewwel hemm di transition minn ġol-ġuf għall-arja. Imma l-ġilda ta' trabi hija differenti minn dik ta' adult. Ok. U koll iżid ir-riskju ta' ġilda li tixxotta iktar. U dil-ġilda jisa kif għedt int fil-bidu, tkompli tiżviluppa u tinbidel waqt li l-persuna qed tikber. Imma fl-ewwel sena tal-ħajja issir l-iktar qisu maturation tal-ġilda. So, mindu titwieled sakemm tagħlaq is-sena tarbija naraw l-iktar tibdiliet. U l-ġilda fit-twelid ħa tkun irqaq, jiġifieri jekk tkun irqaq hemm iktar ċans li titlef fl-ilma, li tkun at risk li tkun irritata minn kimiċi li jidħlu xi mikrobi. Apparti milli tkun irqaq ukoll ikollha ċertu properties tagħha, jiġifieri li l-ġilda ta' kulħadd għandu bħala barrier u li tirregola t-temperatura li wkoll ikunu immaturi, jiġifieri dawn ukoll iżidu r-riskju li l-ġilda titla' fl-ilma, tixxotta u tkun at a high risk jisha tiġi irritata. Dawk u l-fatt li tarbija jew tifel jew tifla żgħira ikunu għadhom fiżikament żgħar, ikun hemm iktar surface area to volume ratio tal-ġilda. Ġifieri, mhm. again, iktar risk li tintilef l-ilma u li jkun hemm irritation. Ġifieri, jekk nifhmu għalfejn jisu kif differenti l-ġilda tarbija minn dik ta' jew tifel jew tifla ikbar jew adult, nistgħu nifhmu x'inhu l-affarijiet li rridu nagħmlu biex nieħdu ħsieba. Mhm. Ġifieri, Meta wieħed jieħu ħsieb il-ġilda ta' tarbija importanti li one jifhem li huwa normali jkun hemm ftit ġilda xotta. Imma hu importanti ma nagħmlux affarijiet li qishom ħa jirżultaw f'ġilda li ħa titla' f'iktar ilma jew li ħa nagħmlu xi prodotti fuq il-ġilda li jistgħu jikkawżaw irritazzjoni, jistgħu jiġu assorbiti, ġifieri dawk qishom il-main principles. Ok.
Jiġifieri bħal pereżempju nużaw moisturizer, nimmaġina. Issa moisturizer as such mhux bilfors irid jiġi intużat fit-trabi, jiġifieri huma dejjem ikollhom ftit ġilda xotta. Mhm. Jekk tkun ftit u tgħaddi ġifieri waħedha jista' wieħed ma jagħmel xejn. Jekk forsi l-ġilda tkun ftit iktar xotta jistgħu jintużaw ċertu moisturizers, imma importanti ħafna li wieħed jiċċekkja li jkunu safe għat-trabi. Okej.
Għax hemm Ħafna prodotti li jkollhom ħafna kimiċi magħhom, speċjalment ċertu rwejjaħ, ċertu kuluri, li jistgħu jikkawżaw irritazzjoni u jistgħu jgħaddu mill-ġilda, minħabba li tkun irqiqa ħafna u tikkawża problemi.
Infatti ħafna minnhom ikunu jew unscented jew inkella jkollok a very delicate smell. Importanti li ħafna. Xaħat jiċċekkja li jkunu safe għal babies. Jien naħseb kollox jaffettwa anka il-materjal tal-ħwejjeġ. U naħseb anke biex taħsel il-ħwejjeġ fil-verità, xi naqra żgħira. Xi naqra żgħira ħa jaffettwa, però mhux daqs kemm forsi jaħsbu ħafna nies. All right.
Iktar mis-sapun li dak li jibqa' fil-ħwejjeġ huwa l-fabric softener. Għall-fabric softener, eżatt. Il-fatt li jibqgħu xi rwejjaħ fil-ħwejjeġ jistgħu jikkawżaw irritazzjoni, ma iktar kieku naħseb nara importanti biex ħa jinħasel il-baby. All right, ok.
Meta baby jinħasel, so going back to the very mhm. start, meta jitwieled baby ma jinħasilx mill-ewwel mill-ewwel irid għaddu ftit sigħat sakemm mhm. ikun sejf biex jinħasel il-baby. Mbagħad, ġifri imqar erba' sigħat jew sitt sigħat irid ikunu għaddew. Mbagħad il-baby għandu jinħasel jew bil-ma biss jew nkella b'ammont vera minimu ta' xi prodott li m'għandux irwejjaħ u m'għandux kuluri u li huwa safe għat-trabi biex ma jikkawżax irritazzjoni. U idealment il-baby jinħasel ġo tub, jiġifieri tub bathing, mhux sponge bathing fil-bidu. Ok? X'jiġifieri meta ngħidu. Meta jinħasel ġo tub il-baby jiġifieri jkun hemm l-ewwel jitnaddaf ir-ras tal-baby u xagħar il-baby u mbagħad jitgħattew waqt li qed jinħasel ras il-baby u wiċċ il-baby, il-kumplament tal-ġisem tal-baby jkun mgħotti, u mbagħad jitneħħew ix-xugamani, idaħħluh fit-tub fejn ħa jkun hemm ilma li jkun fietel, xi mhux jaħraq u mhux kiesa, kif għedna jew ilma biss jew forsi vera ftit żgħira ta' xi prodott li m'għandux fragrances u kimiċi miżjuda miegħu. Ħa jitħalla hemm għal ftit minuti sakemm jitnaddaf u mbagħad mill-ewwel ħa jittella' u jixxotta inkluż. All right, jiġifieri mhux ideali li tuża l-isponges? Di aħjar, iktar superjuri, espeċjalment fil-bidu. Forsi meta jitwil, meta, sorry, meta jikber ftit iktar il-baby, it's okay. Imma fil-bidu fejn hemm Biex ma jkunx hemm rubbing naħseb u xejn. Biex ma jkunx hemm rubbing imma hemm inqas riskju li jiksaħ, hemm inqas riskju ta' irritazzjoni. Mhm.
U l-ewwel sakemm taqa' żokra ma tkunx tista' taħslu ġo ta' bekk. Tista' taħslu. Dik kienet xi ħaġa li kienu jaħsbu fil-passat. Okej. Importanti li ma jiġux applikati kimiċi u affarijiet fuq iż-żokra ma jista' jinħaseb normali. All right, ok, għax inti ovvjament mhux ħatkun qed tozzu ġol ilma, ġifieri xorta żokra mhux ħatkun qed tnaħħa. Ma xorta tkun qed tixxarrab. Ok. Tkun qed tixxarrab. All right, eh, good to know, di ma konx naf li se tixxarrab, kont naf li jistgħu jagħmlu naqal ilma bil-melħ imma ma ma konx naf li ok. Idealment ma tagħmilx kimiċi u affarijiet fuqha, imma kif edna aħna meta kienet jinħasel il-baby kemm jista' jkun mhux se nżidu affarijiet. Ekku. Ġifieri U naħseb anka x'inti ġi biex tixxuttah jutep u mhux kif nixxuttaw aħna ġili tajja ħammurru. Nkunu aggressivi iktar kien hemm riskju ta' irritazzjoni tal-ġilda ovvjament. Ekku, ekku.
Anka xi kultant eżempju xugamani tagħmel effett issa vedi ovvjament biex ngħidu l-kuħat ixxi tagħmel dry, imma meta tagħmelhom ġo tagħmel dryer jiġu ħafna iżjed soft mm. milli meta tonxorhom. Eżempju kont iżibni komda ta' tifel nagħmlhom ġo tagħmel Għax jiena tiegħi nħobbhom raffi imma fuq il-babies ikunu vera jkunu ħarx ħafna. Importanti li ma jkunux ħarx iżżejjed. Ovvjament jekk ikunu ġodda mhux se jkunu ħarx ta' ġifieri. Issa meta jkun hemm eczema, kif se nagħrfu jekk hijiex just dry skin jew jekk hemmx element ta' eczema? Ok, so meta ngħidu l-kelma eczema qed nirreferu għal xi ħaġa iktar kronika. Ġifieri normali li l-babies ikollhom ftit ġilda xotta. Jekk tkun xotta ħafna jew jibqgħu jbatu biha mbagħad nirreferu għaliha bħala eczema. Mhux kull baby li jkollu xi ftit żgħir ġilda xotta bil-fors għandu ekzema. Dik hija differenza. Mbagħad ikun hemm tfal li joħorġu minnha l-ekzema u jkun hemm min jibqa' jbati biha skont kemm tkun severa u skont jekk ikun hemm xi problemi ġenetiċi, ġri hemm ħafna fatturi mbagħad li jitlu. Alright, ġifieri mhux bil-fors pereżempju għax irid ikun hemm il-ħmura hija ekzema Mhux bil-fors. Hija xi ħaġa x'tibqa' tippersisti. Jekk il-ġilda tkun xotta ħafna ħajkun hemm ħmura. Mhm. Imma xi ftit ġilda xotta hija normali fil-babies kollha fil-bidu. Għajġ ah, veri ser jaf fil-bidu jkollhom ħarira sejra ħmura u ma mhux bil-fors tkun ma jaf tkun xi ħaġa temporanja. Babies meta jitwildu ħafna drabi hemm ħafna rashes li jista' jkollhom li jkun hemm naqra żgħira ħmura l-ewwel hemm u xi affarijiet differenti li huma normali u jgħaddu. Ġifieri l-kelma eczema tirreferi bħala xi ħaġa naqra iktar kronika. Mhm. U nimmaġina fiha ħa ngħidu hekk għall-fini ta' x'tista' tagħmel omm id-dar huwa l-istess treatment ta' dry skin, li su l-istess care ta' dry skin. Iva, Mbagħad sa kemm Eżatt, imma mbagħad ikun hemm min ikollu bżonn naqra affarijiet iktar qawwijin. Of Ġifieri course.
Dak li jkun irid ikun iggwidat mit-tabib tiegħu ta' x'jrid japplika u x'ma japplikax. Imma min ikollu dubju, għall-bidu jista' jibda bi prodotti li huma aktar ġentili, għall-ġilda jien naf bla riħa u hekk ikunu apposta for dry skin. Imbagħad jekk il-problema tippersisti, imbagħad wieħed għandu jsib, ifittex parir jekk hemmx qisu naqra iktar problemi minn ġilda xotta l-komuni tat-trabi, u mbagħad jirreġixxi accordingly. Tajjeb, hekk hu. Issa ġej is-sajf. Ovvjament ġejja sħana, sħana ma tgħinx naħseb speċjalment fit-trabi li qed tgħid ovvjament jitilfu iktar ilma minn persuna li hija kbira, allura fis-sajf ħajitilfu iżjed ilma jekk jiġu speċjalment esposti għax-xemx. Mela, minn meta nistgħu nesponu fil-verità kemm nistgħu nevitaw, nevitaw, imma minn meta ħanejdu hekk huwa sejf li tfal tkun tista' toħodhom forsi daqsxejn fix-xemx u li tkun tista' tuża sunblock. Okay, so kif għadt inti idealment kemm jista' jkun nevitaw speċjalment fil-ħinijiet l-iktar qawwijin tax-xemx, bejn 11 u qisu tlieta, kemm jista' jkun it-tfal ma jkunux esposti għax-xemx. Speċjalment fit-trabi żgħar. Ġifieri jekk tfittex fuq is-sunscreens, hemm ċertu tipi ta' sunscreens li jistgħu jintużaw minn sitt xhur 'l fuq. U hemm oħrajn li jistgħu jintużaw minn sena 'l fuq. Ma jfissirx li tfal trabi taħt is-sitt xhur Għandna nesponuhom għax-xemx u ma nagħmlulhomx sunscreen. Mhux hekk il-punt. Il-punt huwa li hemm affarijiet oħrajn li nistgħu nagħmlu u għandna nagħmlu biex nipproteġuhom mix-xemx. Jiġifieri jekk ħa nitkellmu fuq trabi u tfal naqsmuhom forsi f'dawk taħt is-sitt xhur u dawk il-fuq biex nagħmlu aktar sempliċi. Jiġifieri trabi taħt is-sitt xhur għandna qisu l-iktar ħaġa importanti huwa kemm jista' jkun nevitaw Mhm. Imma aħna ngħixu f'pajjiż fejn ħafna xemx, ġifieri mhux dejjem. Hemm dik il-problema ġieli anke fil-karozza. Eżatt, eżatt.
Ġifieri number one nevitaw u mbagħad nagħmlu affarijiet li t-tarbija tkun protetta mix-xemx, affarijiet esterni, pereżempju, nagħmluha fid-dell, tintlibes berritta, ħwejjeġ protettivi kemm jista' jkun bil-kmim twal, irqaq biex ma jħossux sħana imma x'imbagħad nagħmlu ħażin minn band oħra. nuċċali tax-xemx, jiġifieri jsiru dawn l-affarijiet iktar bħala protection li mhumiex sunscreens. U raġuni għalfejn idealment ma tużax sunscreens f'dik l-età għax kif għadna fil-bidu l-ġilda tkun għadha tiżviluppa, tkun għadha rqiqa ħafna u il-kimiċi u prodotti li jkunu applikati jista' jkunu jiġu assorbiti fil-ġilda. Issa, 'il fuq minn sitt xhur jista' jintuża sunscreen, però hemm tip ta' sunscreen li jista' jintuża mhux tip ieħor. Bażikament hemm ġiex tipi ta' sunscreens li jiġu broadly, hemm tip li huwa magħmul minn iktar kimiċi, chemical sunscreen, u da jaħdem billi meta jiġi raġel tax-xemx wieħed jagħmel sunscreen u jkun hemm reaction u ħabba dir-reaction ma tidħolx ix-xemx fil-ġilda. Mbagħad hemm il-mineral sunscreens u l-mineral sunscreens basically jagħmlu shield, ġifieri wieħed japplika. Jisa lega.
Eżatt, wieħed jagħmel is-sunscreen fuq il-ġilda u da da sunscreen jirrifletti x-xemx, ġifieri ma jsirux chemical reactions just jisek għandek mera fuq il-ġilda. Fil-fatt daw għandhom tendenza jibqgħu aktar bojod. Eżatt, għalhekk jibqgħu bojod għax ikun hemm ir-reflection tax-xemx. Issa bej sitt xhur u sena jekk ħanamlu sunscreen użaw il-mineral sunscreens idealment għax il-ġilda tkun iktar matura milli kienet ta' erba' xhur pereżempju, ma xorta mhijiex matura għal kollox. Ġifieri l-bulk tal-maturità tal-ġilda tintlaħaq qisu ta' xi sena. Imbagħad il fuq minn sena jistgħu jintużaw it-tnejn. Ovvjament jekk tifel jew tifla jkollhom xi problemi jkollhom ġilda ftit iktar sensittiva, il-mineral sunscreens dejjem ikunu aħjar għax hemm inqas riskju ta' irritazzjoni mill-kimiċi. Iżda dawn hemm minnhom pereżempju il-mineral sunscreen li jgħidlek you can use them from the first day of life. Issejja ngħidu, aħna ħa nevitaw sewwa, immejja ngħidu pereżempju ħa nkunu xi mkien ġurnata fej jista' jkun li l-baby jkun espost illum il-ġurnata anke għat-tined tal-prems huma bl-SPF, jiġifieri imma forsi sa ma ħriġtu sqejtu ma sibtx post tad-dell. Tkun tista' tagħmilhom ftit dejra forsi mal-postijiet esposti bħal forsi l-wiċċ u l-idejn. Ara, fil-verità ħafna ditti ta' sunscreens ħa jgħidulek li mhumiex safe. Jiġifieri Kieku l-advice tiegħi huwa li jekk ħa tuża xi ħaġa tara li hemm miktub li huwa safe. Li use firm refers day of life, per eżempju. Jekk tara li huwa safe, mela ok tista' tużah, imma xorta naħseb jiena li l-iktar importanti huma l-affarijiet l-oħrajn. Jiġifieri imbilli tidlek tarbija ta' three months eżempju b'sunscreen li hemm miktub fuqu li huwa safe imma mbagħad ma jkunx fid-dell, ma jkunx libes ħwejjeġ Ma tagħmilx sens.
Naħseb iktar għar.
Ġifieri dawk naħseb għandhom ikunu l-first step. Okay. Protection. U last resort.
U last resort sunscreen u jekk ħadd tuża xi forma ta' sunscreen qabel six months jisom li huma liċenzjati, kieku jiena nagħżel il-minerals u daw li jirreflettu mhm. mhux il-chemical. Imma dejjem ovvjament importanti li wieħed jiċċekkja skont il-packaging għażra jista' jkun hemm xi affarijiet miżjuda ma' sunscreens li jagħmlu irritazzjoni. Ekku, ekku. Dejjem wieħed għandu jiċċekkja. Issejja ngħidu pereżempju kien hemm tarbija li forsi b'xi mod ġieli ta' fint ikun ikun msaħħab, ikun għaddejja żiffa u ma nirrealizzawx li hemm il-UV u forsi t-tarbija teħmar u tkun kollha sunburn. X'jiġri f'dak il-każ x'għandha tagħmel huwa każ li nistgħu nittrattaw id-dar u nużaw ċertu prodotti jew huwa każ li pereżempju taħt ċertu ammont ta' età l-aħjar xorta biex inkunu ċerti morru l-isptar ħa naraw li t-tarbija ma ġiġ dehydrated. Mela, naħseb li ħaġa importanti, once li xħat jinduna li jisma jista' jkun li qed tieħu tax-xemx li jieħdu t-tarbija fid-dell, ok? Mhm. Tista' naqra bażika, ma naħseb l-iktar ħaġa importanti dak mhm. il-ħin. U importanti li wieħed jara li t-tarbija qed tixrob sew għax apparti milli tinħara hemm riskju ta' dehydration biex mhm. xemx. Issa ħabba il-burn per se skont kemm hi ħażina. Normalment jekk ikun hemm ftit żgħira sunburn ħa tgħaddi waħedha. Okay. Hemm xi affarijiet li jistgħu jiġu applikati, imma qabel ma japplikom wieħed irid ikun ċert li huma safe għat-trabi kif mhm. irna ngħidu, ġifieri hemm mhm. pereżempju ċertu aloe vera li huma safe from newborns. Ovvjament, mhux ideali nqogħdu nagħmlu l-after sun fuq il-babies, għax dejjem ma jkunux fix-xemx, imma ġieli jiġru daw l-affarijiet. Issa jekk Il-sunburn tidher li hija forsi naqra iktar kerha jew wieħed jaħseb li l-baby tidher qisha kollha ħamra, ġifieri jista' jkun li kien hemm li kien espost għal ħafna xemx u hemm riskju ta' affarijiet bħal heat stroke mela f'dak il-każ it-tarbija għandha bżonn tittieħed l-isptar. Fejn hemm dubju wieħed dejjem jagħmel tajjeb li jiċċekkja ma' tabib. Ma normalment ftit żgħira sunburn ħa tgħaddi waħedha. Ovvjament irridu niftakru li l-ġilda tat-trabi hija sensittiva ħafna, jiġifieri jekk ikun hemm sunburn fuq dik it-tarbija, mhux bilfors hemm sunburn fuq xi ħadd li huwa iktar adult, ġifieri għandna noqogħdu iktar attenti. U wieħed dejjem għandu jżomm f'moħħu li x-xemx, il-ħsara li tagħmel apparti minn dak il-ħin ta' sunburn jew dehydration u heatstroke, hemm effetti fil-futur. Jiġifieri kemm jista' jkun irridu nipprevenu li t-tfal jinħarqu għax ikun hemm riskju ta' problemi fil-ġilda, inkluż ageing tal-ġilda u ċertu tipi ta' cancers. Jiġifieri hija ħaġa serja u importanti. U llum il-ġurnata hawn anke swimwear li adattat b'komma twila u bis-saqajn ukoll. U beretta li tatti minn wara, għaw ħafna affarijiet, għaw ħafna aktar awareness ukoll. L-istil tittaplika sunblock taħtom, imma ikollok double the protection, għax inti għandek il-malja u għandek is-sunblock taħt. U taplika kull sati. Sunblock eh, faċli jinqala, li għandek il-ħwejjeġ qed jaqt. Speċjalment ġor ramel. Eżatt, ġifier this goes back to li għadna fil-bidu, ġifier l-importanti li nipprevenu Li t-tfal ikunu fid-dell, li jilbsu ħwejjeġ protettivi inkluż nuċali tax-xemx, u mbagħad nagħmlu sunblocks, sunscreens, sorry. U importanti li waqt li jkunu ferja f'post fejn hemm ix-xemx u sħana dejjem naraw li jixorbu sew. Mhm.
U ovvjament anke forsi fis-sajf għax dak li jkun dik ma fis-sajf se nagħmel. toħodhom il-baħar f'ħinijiet per eżempju wara l-erba. Eżatt, eżatt. Apparti li l-bajja tkun iktar kalma.
Issa, is-sajf ukoll iġib miegħu daqsxejn biċċa l-iktar biċċa naħseb li ddejjaqni mis-sajf, il-pija il-gdin tan-nemus. U sfortunatament fit-trabi vera tħassruhom. Ovvjament hawn ħafna hawn hawn x'tista' tuża to prevent, mhux kollha tista' tużhom fuq tarbija ta' twelid, jiġifieri fuq il-prodott dejjem ikun hemm indikat. Imma forsi naħseb l-ikbar mistoqsija tal-ġenitur tkun Kif ħan induna jekk hux ġast gidma li hi ok, tipo gidma ħan uża jew ħanħalliha sa tgħidin tigwidana inti essaċ. Jew nkella hija gidma infettata li l-aħjar immur għand tabib biha. Ovvjament din nixtieq nixxara xi kultant ikun hemm min imur għal sempliċi gidma li tkun tidher ovvja li gidma normali, qed tifhem, u forsi jkun hawn min jgħid wieħed gidma normali u tkun għandha bżonn iktar trattament milli krim sempliċi li jkollna d-dar. Mela, it-tfal għandhom ten, well, kulħadd għandu tendenza jgidmu ħinna mhux Malta, ġifieri meta tifel jew tifla tiżviluppa tbajjet ħomor li jkunu qed jikluhom, wieħed mill-affarijiet li għandna naħsbu fihom huwa l-gdim ta' xi insetti. Mhm. U normalment meta jkunu gdim normali, sempliċi, ikunu esposti f'post fejn ikun hemm naqra insetti, ġifieri jista' jkun ikunu ġos barra normali, jew jista' jkun kienu f'xi għaliqi pereżempju mhm. fejn hemm iktar insetti. Mhm. Jitilgħu dbajjar dbajja ħomor li jkunu ftit mqabbżin u li jiekluhom. Jiġifieri dik hija qisu kif tagħraf li jista' jkun li dawl ikunu tim ta' insetti. Jista' jkunu affarijiet oħrajn, jiġifieri jekk wieħed għandu dubju importanti dejjem jiċċekkja ma' tabib. Imma normalment l-iktar ħaġa komuni għall-inqas wara xi ġurnata barra jitilgħu d-dbajjietek u għaliex ikun xi gdim ta' xi insett. Issa jekk din gidma tiġi infettata, wieħed ħa jinduna bidla, ġifieri ħa tkun taf li kien hemm il-gidma qabel, ħa tkun taf li kien hemm dil-tebgħa ħamra mqabbża. Meta tiġi infettata tibda tikber, apparti milli tieklok li kienet tieklok qabel, jista' jkun li tiġi taħraq, jista' jkun hemm xi materja, jista' jkun li Jekk l-infezzjoni tkun qawwija jista' jkun li t-tifel jew tifla jkollha d-deni wkoll mhm. skont kemm tkun qawwija l-infezzjoni. Mhm. Ma jekk wieħed qed jaħseb li jista' jkun li hemm xi gidma li infettata importanti ħafna li jaraf tabib ħalli jibda xi trattamenti kontra l-infezzjoni. Il-gdin per se jabdu waħedhom, ġifiri memma l-fejn li jisir xejn, ġiri meta ikollhom ħafna ħak, natu affarijiet jisu for comfort. Eżatt. Messaċ li għaddu waħedhom. Ġifieri jistgħu jiġu applikati xi moisturizers just biex jisu jagħmlu soothing effect, mhux se jgħaddu l-gdim billi tagħmel moisturizers, imma forsi l-ġilda li tkun ftit kiesħa tgħin biex tikkalma s-sensazzjoni tal-ħakk. Mbagħad jekk ikun hemm ħafna ħafna gdim u forsi ġili jkun hemm xi tfal li huma naqra iktar ikun aktar tendenza minn tfal oħrajn u jimtlew ħafna. F'dak il-każijiet, eh, ovvjament dik il-ġenituri jkunu jafu u probabbli jkunu ġieli kellmu xi tabib tagħhom u jkunu rakkomandaw li meta jiġri hekk jagħtuhom xi misturi kontra l-allerġiji jew ċertu creams apposta ma li jkunu bir-riċetta tabib. Ġifieri for most people there's ma jkun hemm għalfejn isir xejn. Ma ġiri jkun hemm min ikun jaf. Għax ġili ta' msiken tanti kollhom ħak għas tal-jom jorqdu, speċjalment jekk ikun xi post krepattiv ġo darhom. Ġiri f'dak il-każ jien naħseb li id-dina tajba li jieħdu xi mistura kontra l-allerġija biex jgħinu għal-kumdita per se, sorry. Issa ħaġa oħra, ħaġa oħra li t-tfal ibatu minna speċjalment newborns, mhm. huma dawk il-famużi xhur ma' rashom. Dik li jsejħulha l-cradle cap, forsi jkun hawn min jipprova jneħħihom għax jara ir-ras tkun tidher maħmuġa vera, ma tkunx tidher sabiħa, allura ddejjaqhom. Imma kif kif għandna nimxu magħha din il-kundizzjoni biex ngħinuha tfiq malajr kemm jista' jkun u fl-istess ħin ma tkunx saret ħsara l-iskalb tat-tarbija li għax ovvjament xorta tkun għadha delikata.
Mela, ejja nifhmu x'inhi cradle cap l-ewwel xi cradle cap hija
dik li titrabba jisa ġilda ħoxna fuq il-qudja tal-tarbija, ġiri jkun hemm ftit fuq il-moħħ u fuq l-eyebrows, ma mhm. mostly mostly fuq ir-ras. Hija ħaġa komuni u hi fiha nifisha mhijiex ħaġa ta' periklu, imma tidher ħafna iktar kera mill-DE. Mhm. Hija komuni, l-iktar f'tfal ta' jisu dawk il-tliet xhur, imma nibdew narawha minn tliet ġimgħat sa jisu sena. Ġifieri mhijiex xi ħaġa, hija xi ħaġa li ħafna nies jaraw, ħafna nies ikollhom trabi li jkollhom, imma mhijiex xi ħaġa ta' inkwiet. Ġifieri eventwalment din ħa tgħaddi waħedha, imma kif għedt inti, hemm ċertu affarijiet li nistgħu nagħmlu biex ngħinu nrattbu dil-ġilda u tgħaddi ftit iktar malajr ukoll. Jeżistu ħafna prodotti imma fil-maġġor parti tat-trabi ma jkunx hemm bżonn ta' prodotti li jiswew il-flus u komplikati, rari, rari ħafna li jkun hemm trabi li jkollhom bżonn ċertu shampoos apposta jew creams apposta. Is-soltu jkun hemm bżonn biss xi ħaġa vera sempliċi li hija almond oil li wieħed japplika ammont vera żgħir fuq ras it-tarbija, jimassaġġja, iħalliha qisu 10, 15 minutes, u mbagħad billi juża l-brush apposta l-babies, ġifieri brush radba, jikkomja l-flakes mir-ras, u mbagħad jitlaħlaħ ras it-tarbija. U soltu dak ikun biżejjed. Għalli, ġifieri mhux pereżempju tuża taflem il-petna u tipprova tibroxa. Le, ġifieri tibbraxja bis-soft brush. Imma wara li tibbrax l-almond oil, u tħallih irrattab ftit il-qoxra għax inkella iktar tikkawża irritazzjoni u tirriskja li jekk qed tobrox tista' tagħmel ċertu tisloħ l-iskar mhm. u ikun hemm riskju ta' infection. Ġifieri xi ħaġa li qabel kienet mhux perikoluża spiċċa briskju ta' xi ħaġa li tinfetta ruha u jkun hemm iktar komplikazzjonijiet. U ovvjament daw ikunu naqgħux niġ wieħed u l-ħin tagħha biex titla' mhux ħadd tagħmel darba u Jiddependi, tax jekk ikollha ftit, nimmaġina jaf titlaq b'darba. Ġieli jkun hemm, ġieli jkun hemm drabi li jagħmluha ftit drabi u daqshekk, imma ġieli jkun hemm bżonn li jkomplu japplikaw dan almond oil naqra iktar fit-tul. Hi eventwalment ħa tgħaddi għax hija kondizzjoni ta' trabi, xi hemm kondizzjonijiet simili ta' ġilda xotta u flejki fl-adulti u fit-tfal, imma hija xi ħaġa differenti. Issa jista' jkun li dik it-tifla jew tifel tinzerta meta tikber ikollha, imma din il-condition, il-cradle cap hija condition tat-trabi, jiġifieri wieħed għandu jifhem li mhix perikoluża, li eventwalment ħa tgħaddi imma nistgħu nagħmlu affarijiet biex nimpruvjaw is-sitwazzjoni u forsi tgħaddi ftit iktar malajr. U din tala l minn dur li l-proċedura tista' ssir kuljum sakemm sakemm ħanidu li titfarfar kollha. Eżatt, ma tista' titfarfar mhux fejn wieħed jikkompli jagħmilha. Tajjeb, u eh, m'hemmx għalfejn nibqgħu nużaw pereżempju xi xampus partikolari tu prevented, nistgħu nużaw il-head to toe pereżempju li kien. Whatever, eżatt.
Tajjeb.
Issa naħseb l-iktar ħaġa komuni oħra li nsibu fit-trabi in-nepirex. Mm. Naħseb tibqa' anke ġili toddlerhood sewwa. Nepel għax naħseb hija xi ħaġa li ma tantx nistgħu niskansawha. Naħseb nazzarda ngħid li kull tarbija tgħaddi minnha. Probabbli at some point. At some point jew anke jkun mild jew severe. Eh, naħseb intier jista' jkun li ma jkollokx imma Ma nafx, qatt ma smajt. Jiena personali qatt ma smajt xi ħadd li kompletament. Mhux kulħadd ikollu nepirex qawwija, mhm. min ikollu ġast ħarira żgħira ħmura, imma hija xi ħaġa komuni u jekk nifmu in-nappies x'problema jagħmlu, nifmu għalfejn issir din. Għax in-nappies Huma jikkreaw ambjent magħluq li jkun hemm ħafna umdità. U f'ambjent ta' ħafna umdità hemm riskju ta' ġilda li tiġi irritata, li tinstelaħ u li jkun hemm l-infections u irritazzjoni. Ġifieri għalhekk ikun hemm in-nappy rashes. l-umdità li tkun ġejja bej forsi ftit żgħira ara imma l-babies ma tantx jerqu ġifieri mhm. mhux il-main thing ara iktar f'toddlers kbar. Mhm. Imma l-iktar ħaġa il-kontenut tan-nepi ġifieri pipi, purgar, kollox fin-nepi jikkawża dil-irritazzjoni f'ambjent li mhux taħallih joħroġ minn hemm. Mhm. Li ovvjament, idealment in-nepi tinbidel ta' spiss. Illum il-ġurnata il-nepis tal-drab jagħmlu aħjar jew mhux daqsa kollha mhux differenti. Nixtieq li r-risposta tiegħi biex kif qed tkun. Għax ta' drab ovvjament huma aħjar għall-ambjent, huma ħafna oh, aħjar għall-ambjent. Imma sfortunatament jassorbu ħafna inqas umdità, inqas PP minn NAPs tradizzjonali xi dawk li huma assorbenti. Okay. Allura hemm iktar riskju ta' ta' irritazzjoni ta' nepi li tista' tiġi infettata. Ma jfissirx li wieħed ma jistax juża nepi sa drab, imma għandu jżomm f'moħħu li hemm higher chances li jkun hemm nepi rash li jkun hemm irritation.
ta' spiss forsi. Eżatt, ġifieri l-isteps li nagħmlu normalment biex nieħdu ħsieb il-patata tat-tarbija, forsi Iridu jsiru iktar attenzjoni minn tarbija li jkollha nepi assorbenti. Tgħidilna xi ftit tips x'jista' wieħed jagħmel biex jista' jkun nevitaw. Eżatt.
Importanti li wieħed jifhem li probabbli at some point or other ħajkun hemm xi ftit nepi rash, jiġifieri ma jippanikjax. Imma iktar ma nbiddlu n-nepis ta' spiss, kif semmejt, iktar inqas hemm iċ-ċans li jkun hemm irritation. Jiġifieri nappies idealment inbidluhom kull tliet sigħat jew erba' sigħat, jiġifieri ma' kull ftit bażikament. U wieħed jista' japplika barrier creams. Issa ssib min jgħidlek biex tapplikhom ma' kull nappy change, issib min jgħidlek biex tapplikhom darba, darbtejn kuljum. Hija deċiżjoni tal-ġenitur x'jagħmel, imma importanti li kemm jista' jkun ikun hemm xi ftit barrier, il-barrier cream ħa jagħmel naqra inqas kuntatt bejn il-kontenut tan-nappy u l-patata. Jiġifieri jekk wieħed jinduna li dit-tarbija forsi għandha naqra iktar tendenza li mill-ewwel ikollha irritazzjoni, ikollha nappy rash, mela f'dak il-każ naħseb aħjar barrier cream jintuża ta' spiss, forsi f'tarbija fejn wieħed jgħid qisu mhux sensittiva daqshekk il-ġilda, mela wieħed jista' jużah mhux daqshekk ta' spiss. Ġifieri dak li jkun jisu jrid jara u x'inhu l-aħjar għat-tarbija. L-istess kunċett tal-ġilda xotta jisu. Eżatt, eżatt.
Jiena xi ħaġa li kont insib u naħseb kienet tajn, jiena flok kont nuża barrier cream ma kun nappy change. U wara li kont nixxuttalhom il-parti tagħhom, kemm jekk ħatuża wipe u kemm jekk ħatuża cotton jew face cloth, li jew tħalliha tinxef jew tixxuttaħħa biex tnaqqas l-umdità mill-bidu. Dik ukoll hija ħaġa li tgħin għax ħatnaqqas iċ-ċans li jkun hemm a humid environment fin-neppi. U naħseb dik ukoll għalhekk hawn min il-barrier creams ikun hawn midwives li jgħidulek pereżempju tagħmlix ma' kun nappy change għax hawn minnhom ikunu daqsxejn ħoxnin Li jista' jkun li jekk inti tħalli ftit likwidu. Eħe, imma f'hemm messaġġ u huma li ħa jagħmlu ħa jipprevenu l-kuntatt tal-patata mal. Mal-pipi.
Ġifieri mhux se jagħmlu ħsara. Naħseb wieħed mill-ftit affarijiet li nistgħu ngħidu li as long as ikun barrier cream tal-babies, ħsara mhux se jagħmel. Ħsara mhux se jagħmel, eżatt.
M'għandi l-ebda oġġezzjoni li jsir iktar ta' spiss. Issa, ġieli nepirex, ovvjament ġieli jkun vera sempliċi u forsi nużaw barrier cream jew naf kun nepirex cream li jista' jintuża meta jkun hemm aktar ħmura. Issa, meta in-nepirex cream u xi ħaġa li forsi ħan ngħidu hekk tirrikjedi vista għand it-tabib. So, jekk naħseb ikun hemm ftit żgħira ħmura biss madwar il-parti tat-tarbija, madwar il-patata, f'dak il-każ probabbli jista' jkun ittrattat id-dar bil-barrier creams. Jekk jew il-ħmura mhux qed timpruvja jew wieħed jinnota xi bidliet, f'dak il-każ għandu jkellem tabib. Issa l-bidliet x'jistgħu jkunu? Jista' jkun hemm ġilda li actually tibda tinstelaħ, jiġifieri jkun hemm jisha ferita, u f'dak il-każ jista' jkun hemm bżonn ta' xi affarijiet forsi naqra iktar qawwijin. U jista' jkun hemm tibdila fir-rexx, jiġifieri Apparti mir-rexx ta' ftit ħmura mal-patata, jista' r-rexx jinfirex u jkun hemm tbajjiet qishom tikki 'l hawn u 'l hemm, anke ġieli jestendu min-neppi, u f'dak il-każ jista' jkun hemm infection over and above l-irritazzjoni li jista' jkollha bżonn ċertu ingwenti. Ġifieri n-neppi rash per se tibda b'irritazzjoni, imma mbagħad din tista' tiġi infettata.
U diħ, ma nafxux dan, imma ġili jgħidu jkun hemm inneperex ta' snin. Dimittu. Ħafna affarijiet ta' snin huma apparti mill-loġieħ. Nasab iktar question li li forsi. Iktar għax l-affarijiet jiġru fl-istess ħin. Eżatt. Iktar mill-li inneperex ta' snin. Eżatt, eżatt. U jafu kol anka ħabba l-konsistenza tal-ippurgar għax ġili. Jista' jkun hemm tibdil.
Ovvjament, jekk tarbija għaddejja minn xi gastroenteritis, ma jkun hemm iktar ippurgar maħlut, ma jkun hemm iktar umdità, u jkun hemm iktar irritazzjoni, u apparti milli umdità, il-kontenuti ikunu jaħarqu u jikkawżaw irritazzjoni.
Fil-fatt ġieli meta jkun neperex gravi jikbu ħafna ma li jippurgaw jekk is-soltu jtuk ċans. Msiken meta dan x'ismu jibdew jikbu ħafna biex mm. ikun hemm in-nepe change. Ma nafx l-użu ta' wipes. Jistgħu jintużaw wipes, imma jekk jintużaw wipes, ġifieri jew jintużaw klots cotton wool eżempju, bilma biss, jew mhm. kellha jużaw water wipes, ma mhm. idealment ma jintużawx wipes li jkollhom irwejjaħ għax jistgħu jikkawżaw l-irritazzjoni. Xi kemm jista' jkun l-affarijiet ikunu as little, with as little chemicals and fragrances as possible. Iktar ma jkunu sempliċi, iktar ikunu aħjar. Naħseb il-qatna ħafna eh, kondizjoniet komuni fit trabiġ li żgurna ħafna ġenituri ġodda ħajsibu dan il-podcast tubtli. Grazzi ħafna tal-erġajt kont magħna.